Helo, shwmae? Steffs yma o gwmni Sgiliau. Na fi'n siŵr dros yr wythnos y diwetha bod chi wedi gwneud digon o ymarferion ffitrwydd, felly ni'n gwneud rhywbeth bach yn wahanol heddi, sesiwn sgiliau a bydd angen dwy bel tennis yno chi. Ni'n mynd i wneud deg ymarfer a byddan nhw'n mynd yn fwy caled fel i ni'n symud mlaen. O'r gore? Ni'n mynd i drial pob un deg gwaith, fel bod ni'n cael bach o ymarfer. Beth y'ch chi'n cael trafferth arno, bydd angen chi ddod nôl ac ymarfer hwnna er mwyn gwella. Nawr 'e, dewch i ni weld shwt eiff fi. Yr un cynta sy 'da ni, ni'n mynd i taflu y ddwy bêl lan a dala nhw yr un pryd. O'r gore? Os chi'n gweld e'n rhwydd i fynd fel 'yn, allwch chi taflu nhw'n uwch. Oce? Fel o'n i'n gweud, bydd pob ymarfer yn mynd yn anoddach. Felly, yr un cyntaf ni'n mynd i wneud, fel o'n i'n gweud, taflu a dal gyda y ddwy bel. Ni'n cyrraedd deg. Un. Dau. Tri. Pedwar. Pimp. Chwech. Os chi'n cwmpo nhw, sdim ots o gwbl. Cariwch mlaen. Saith. Wyth. Naw. Deg. Da iawn. Yr un nesa. Gwmws fi'n peth, ond ni isie bod y peli yn croesi, felly chi'n dal e gyda'r llaw gwrth erbyn. Oce? Okay? So, deg arall o rheina. Un. Dau. Tri. Pedwar. Pip. Chwech. Just about. Saith. Wyth. Nes i rial mes o hwnna. Wyth. Naw. Deg. Falle bod rhain o'ch chi wedi sefydoli barod. Mae hwn yn gweithio ar eich cymhelliad chi. Hand-eye coordination. Yr un nesa. Barod? Chi'n mynd i bownso'r bel, troi a dal e. Felly, mae'n symud bod chi'n troi 360 gradd, 360 degrees. Felly, bownso, troi, dal. Bownso, troi, dal. Os yw dwy lawr i rhwydd, allwch chi fynd i un llaw. Ond dyn ni'n gallu troi ffyr arall. Sa'i mor gyffyrddus yn mynd ffyr arall. Fel chi'n gallu gweld. Oce? Os chi'n gario mlaen i deg, os chi'n moyn, fi'n teimlo bach yn dizzy, bach yn enach na chi, felly fi'n mynd i stopo fyna. Nôl i'r ddwy bel. Fi eisiau chi rhoi'r ddwy bel yn un llaw. Ni'n mynd i wneud pimp ar un llaw, pimp ar y llall. Dwy bel yn un llaw. Ni'n mynd i bwngso nhw a trial dal nhw un llaw yr un. O'r gore. Iawn. 3, 4, 5. Llaw arall. Nawr, e, mae llaw chwith fi ddim mor grif a'i'n dde fi. Fi ddim yn ymarfer lot o pethau gyda'r llaw chwith. Mae'n bwysig bod ni fel bod ni yr un cryfderau ar y ddwy ochr. Felly, dewch ni weld siwr eith hwn. Doi. Tri. Pedwar. Pimp. Dim o'r ffwl. O'n i'n disgwyl gwaith. Na re, yr un nesaf sydd da ni. Pan i chi wedi bod yn jyglo o'r blaen, fi rhai yno chi falle, yn enwedig rhai o rai ifanca, wedi bod yn gyfarwydd a wneud hyn. Nawr, e, dim really jyglo yw hwnna. Okay? Be ni'n mynd i trial wneud nawr yw, tebyg i fel wnaethon ni ar y dechrau, o'n i'n mynd i taflu un lan, wedyn y llall, a dal nhw. Okay? Taflu, taflu, dal, dal. Taflu, taflu, dal, dal. Felly, fel wnaethon ni reit ar y dechrau, o'n i'n taflu nhw yr un pryd. Tro hyn, taflu, taflu, dal, dal. Iawn? Bydd rhain o'ch chi wedi ymarfer wneud hwn, fi'n siŵr pan ych chi'n cael ymarferion jyglo. Falle bydd e'n newydd i rhai eraill. Ond chi'n taflu un, taflu'r llall, dal anno. Iawn? Os ni'n edrych arno fe fel dwy bêl ar wahân, mae hwnna yn mynd i fyna, a mae hon yn mynd i fyna. Na gyd yw e. Taflu, taflu, dal, dal. Taflu, taflu, dal, dal. Taflu, taflu, dal, dal. Sef so, chi'n twlu nhw rhy uchel a rhy bell, neu chi'n dechrau traso nhw. Oce? Just o flaen chi wna. Na, fi'n siŵr bod ni wedi gwneud deg erbyn hyn. Yr un nesaf, bach fwy anodd. Pan fyddwch chi'n symud mlaen, falle i jyglo gyda tri pel, falle bod rhai nhw'n chi'n mynd mlaen i jyglo gyda pedwar pel, creu dda i byth y safon yna. Ond, mae sef bod chi'n gallu taflu dwy bel a dal nhw gyda un llaw. So, taflu, taflu, dal, dal. Just fel o'n i'n neud gyda'r ddwy, o nawr gyda un. Taflu, taflu, dal, dal. Sa i'n teimlo'n rhy gyffyrddus, fi'n gallu dal y bel, ond mae'r llyged yn mynd bach o bob man. Alright, ar ôl i chi gael ymarfer bach yn taflu a taflu, ydych chi'n gallu dechrau linco mwy ohonyn nhw? Ww, ddim yn edrych yn rhy gyffyrddus ma. Fel chi'n gallu gweld, mwyaf chi'n ymarfer, mwyaf rhwydd bydd e'n dod. Nawr mae'r sport yn dechrau, llaw chwith. Taflu, taflu, dal, dal. Cofiwch y basics. Taflu, taflu, dal, dal. Fi ddim yn symud, fi ddim yn chaso'r bel, fi'n trial taflu fe o mlaen i. Taflu, taflu, dal, dal. Nawr e, achos ta'r llaw gwan yw hwn, does dim, ysych chi Becso gormod ambiti linco nhw, ond, yn amlwg, ni moyn gwella, ni moyn pwysio mlaen, ni moyn herio'n gilydd, felly, ni mynd i drial e. Iawn? Just stickle at the basics. Taflu, taflu, dal, dal. Wps, llaw anghywir. A mwyach chi'n ymarfer, mae fe'n dod yn eitha rhwydd. Oce? So, fi'n gwybod bydd yna newid i rhai yno chi. Ymarfer, ymarfer, byddwch chi'n gwella'n gloi. Nawr te, mae gyda ni doi fach i fynd. Yr un nesa. Dwy law, dwy bel. Chi'n mynd i bwnsio nhw a trial dal nhw. Oce? Okay? Wps, dachrau da. O! Iawn, cael o bwyntio, mae'n sifio bod fi'n cael o bwyntio nawr hefyd. Chi'n trial cadw, llyged, ar y ddwy bil. Nawr to, fel chi'n gallu gweld, o'n i ddim wedi dechrau rhy dda, A nawr fo fi'n canolbwyntio, ymarfer bach yn fwy, mae pethau'n dod yn rhwyddach. A'r un olaf sydd 'da ni yw bwnso y ddwy bel, ond i'n trial dal nhw fel hyn. Mae'n gorau? So, ni newydd wneud hyn. Ni'n mynd i bwnso a trial dal dwylo wedi croesi. Iawn, tri ni to. Okay. Ah. Ydy cwpl bach arall. Un bach arall. Benny gyda'i da, gobeithio. Come on. Yay. Ok, nawr de, bydd rhai o rheina yn dod yn eitha rhwydd i chi. Bydd rheina i nhw, just fel fi, bydd eisiau bach fwy o ymarfer gyda nhw. Ond, da iawn chi. O, oh, gobeithio bod chi... A fi just i ôl set bach fan hyn yn gloi. Gobeithio bod chi wedi elwa rhywfaint o'r sesiwn na. Nawr, fel o'n i'n gweud ar y dechrau, enw fi yw Steff, a fi wedi ymddiddori gyda chwaraeon o bob math. Um, ers o'n i'n grwt ifanc, yn gwir y gwir, es i i'r ysgol a fod ni'n ffodus iawn o gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond o'n i ddim rili really wedi sylweddoli pa mor lwcus o'n i bod fi'n gallu siarad Cymraeg tan bod fi tua deunaw, tan o'n i biti 18. Nawr, o'n i'n lwcus, ges i y newis i chwarae i Gymru dan 18, tîm pêl-drod, a o garfan o 18, dim ond tri o ni oedd yn gallu siarad Cymraeg. A lot o'r bois Saesneg, um, neu bois oedd yn siarad Saesneg er o'n nhw'n Gymru, wedi mynd i ysgolion Saesneg, a o'n nhw'n gweud, oh boys, you're so lucky you can speak Welsh, all I can say is, rwy'n hoffi coffi. A 'na'r tro cyntaf i fi sylweddoli, ie, ni'n rili lwcus bod ni'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg. A 'na'r tro cyntaf i fi ddechrau meddwl y biti fe. Es i mlaen wedyn i'r coleg a bues i'n ffodus unwaith to o cael tywys athletraig ddall. Nawr e, oedd Tracy, Tracy Hinton, mae'n dod o Gaerdydd, A pan oedd hi'n yn groten fach, pan oedd hi'n blentyn bach, cafodd hi canser, cafodd hi cancr yn ei llyged hi, a oedd e'n meddwl bod hi wedi bod yn ddall ers ni. Felly, oedd hi'n hollol ddall, totally blind. Uh, ond oedd hi'n dwlu ar chwaraeon, oedd hi'n dwlu ar rhedeg, a nath y ffaith bod hi'n ddall dim rhwystroi, nath e ddim dal i nôl yn dim byd. A ath hi mlaen i fod yn athletraig rhyngwladol a oedd hi'n rhedeg i Gymru ac i Bryden am 20 mlynedd. A fi oedd ei thywysydd i, felly o'n i'n gaid rynnyr iddi. Felly swydd fi oedd rhedeg drws nesau iddi. Felly oedd rhaff yn cael ei glymu o gwmpas llaw chwith fi, a wedyn oedd yr un llaw yn cael ei glymu, uh, neu sori, llaw dde Tracy yn cael ei glymu, felly oedd y ddoi llaw hyn, os chi'n dychmygu bod Tracy fan hyn, Oedd y ddwy law wedi cael eu cysylltu, bach fel ras tair coes, ond yn amlwg, y dwylo oedd wedi cysylltu dim y coesau. Felly, o'n i'n goffod ymarfer gyda ddi yn gyson pob dydd, a o'n i hefyd yn cystadlu gyda ddi pan o'n i'n mynd bant i gystadlaethiau gwahanol. A bu o'n i'n lwcus iawn, rhed o'n i yn gemau Paralympaidd yn Athens, Beijing a Llundain. A Fi'n siŵr falle bod rhai o'ch chi'n cofio'r gemau diwetha oedd yn Rio, ac yn anffodus mae'r gemau Olympaidd lenni nawr a'r gemau Paralympaidd. Gemau Paralympaidd ar gyfer athletwyr sydd â anableddau, so falle bod nhw mewn cader olwyn, neu falle bod nhw wedi colli braich, colli coes, colli golwg er enghraifft. A mae'r gemau yma'n digwydd wythnos ar ôl y gemau Olympaidd. Felly, fel ni'n gweud, lwcus iawn bod fi wedi cael cystadlu mewn tri ohonyn nhw. Dim gemau Tokyo i gael lenni, ond yn amlwg byddan nhw'n nôl blwyddyn nesaf. Na'r unwaith to, o'n i'n rhedeg gyda Tracy a o'n i'n cael mynd bant o gwmpas y byd i deithio gyda ddi, a pobl yn gofyn i ni, o, where are you from? Achos o'n nhw'n clywed bod ni yn falle yn siarad Saesneg, ond falle bod ni mas yn ymarfer yn Portugal, neu falle bod ni mas yn gemau China, er enghraifft. Ond oedd Tracey a fi wastad yn gweud, oh, well, we're representing Britain, uh, Team GB, but we're actually from Wales. Oh, I've heard of Wales. A o'n nhw'n gofyn wedyn, oh, can you speak the language? Oedd, well, yes, I can. A o'n nhw'n gofyn i ni weid rhyw frawddegau bach, a o'n nhw'n gweithio ni wedyn pa mor lwcus o'n ni, oh, you're so lucky, You've got a language that only you can speak, you've got a really cool flag and a really good language, keep speaking it, look after it. Felly unwaith to, o'n i'n meddwl, oh, er bod fi wedi siarad Cymraeg trwy mywyd i gyd, mae pobl o gwledydd eraill nawr, dim dim ond pobl o Gymru, pobl o gwledydd eraill, yn gweud wrthon ni pa mor lwcus i ni bod gyda ni'r iaith Gymraeg. Felly, oedd hwnna to yn atgoffa fi, ie, yeah, pa mor lwcus a ffodus i ni bod yn amlwg mae dyn ni fflag cool i gael, ond hefyd mae iaith ni'n really cool hefyd. A y trydydd peth, ar ôl i fi orffen yn y coleg, fi es i'n athro am ddeg mlynedd, athro ysgol gynradd yn ysgol Dewi Sant, yn yn Llanelli, a gorffennes i ddysgu pedair mlynedd nôl i sefydlu cwmni sgiliau. Nawr, mae sgiliau'n gweithio gyda ysgolion cynradd, yn dysgu addysg gorfforol, yn dysgu chwaraeon, o gwmpas ysgolion gorllewin Cymru. A mae'r ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg, yn meddwl bod fi'n gallu dysgu mewn ysgolion Cymraeg, a Saesneg, sy'n meddwl bod sgiliau yn gallu bod yn brysur yn addysgu plant Cymraeg a phlant Saesneg. Felly, mae wedi bod yn rhan bwysig o y mywyd i ers o'n i'n ifanc, er falle bod fi ddim yn sylweddoli pa mor lwcus o'n i tan bod fi yn bwrw falle 17, 18 i ddechrau, a pobl yn dechrau wedyn gweud wrthon ni pa mor lwcus o'n i. Um, a does dim byd yn well na fi na clywed po bois rygbi Cymru, bois pêl-drod Cymru, merched rygbi Cymru. Nawr, i chi'n rili really lwcus, sa'n gallu meddwl am lot o ysgolion tebyg i chi. Mae gyda chi Ben Davies, sydd â cysylltiadau agos ofnadw, wedi bod i Ystalyfera, a mae fe wedi bod chwarae yn yr Euros 2016, o'n i mas na yn Paris. yn gwylio nhw. Arwr Cymru a'n gallu siarad Cymraeg, pa mor cŵl yw hwnna? A wedyn, mae 'da chi Sioned Harris, capten rygbi Cymru, a mae hi'n gallu siarad Cymraeg. Fi'n meddwl bod chi fel ysgol yn arbennig o lwcus ar hyn o bryd bod gyda chi arwyr Cymru a mae 'da nhw cysylltiadau agos ofnadw â chi. Felly, mae dyni'r iaith, mae sy'n edrych ar ôl e, ond yn fwy na ni, Joiwch e! Yn iaith ni yw e a mae eisiau bod ni'n falch ohono fe ac yn siarad e. Na de, um, gobeithio pan fydd pethau bach fwy normal yn mis Medi, falle lle ddod lawr i weid helo a gallu arwen chi trwy rhai sesiynau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond tan ni, drwch y crôl eich hunain a hwyl am y tro. Ta-ra!